איז עס בעסיקלי א סופארט גרופ אדער א סופארט ארגאניזעישן פאר עלטערן וואס מוטשענען זיך מיט קינדער וואס מוטשענען זיך.
און זייער גאול איז, זיי עימען צו געבן סופארט פאר די עלטערן צו סופארטן זייערע קינדער אין די בעסטע וועג. זייער שיין. זאלן זיי מצליח זיין. דו זאלסט מצליח זיין דארטן און זיי זאלן מצליח זיין עז עהאל. זיי מיין איך סיי די וואס ווילן העלפן, סיי די וואס ווילן זיך העלפן, די וואס ווילן זיך העלפן העלפן אויך די קינדער. יא, איז וואס איז די חידוש פון די מאל פון קשר נפשי? די מאל איז עס קשר נפשי אידיש גערעדט, ס'גייט זיין אויף אידיש, בעיסיקלי אלע ספיטשעס, אלעס גייט זיין פון אידיש, לייק חלק פון די רעדענעס קומען קומען פון דא פון ארץ ישראל, דארט איז ווי רבי אהרן פרידמאן, פנחס ברייער, מאטא פראנק, און רבי שמעון שנעבאלג. און אנדערע גייען זיין פון דארט, עס איז אויף בראווער איז אויך פון דא, יעצט ארידזשינעלי קום איך אויך פון דארט אבער אלפרעד מען קומט אויכעט פון דארט בעצם, ארידזשינעלי איז אויך א וויליאמסבורגער. ווער? בארג פרידמאן? יא.
אהא.
סאו יא, עס איז עקסייטינג און.

ווי צוויי מענטשן לעבן אין איר, צוויי אנדערע מענטשן, דאס הייסט צוויי אנדערע מענטשן, אז ער קען האבן די זעלבע, אויף די זעלבע ענין, צוויי עקסטרעם אנדערע מיינונגען אהער און אהין, און בעיקר קומט עס ארויס ווען מען רעדט פון זאכן וואס איז רייט און ראנג, דאס איז די ריכטיגע זאך צו טון, אדער דאס איז די ריכטיגע זאך צו טון, און ער געבט נישט קיין משלים, סא איך גיי אויך נישט פרובירן אריינצוקוועטשן קיין משלים, אריינצולייגן קיין משלים פאר יענעם אין מויל, סאו איך ווייס נישט וואס ס'מיינט מיט ריכטיגע זאך צו דאס איז ריכטיג אדער נישט, אבער וואס ס'זאל נאר נישט זיין איז ווען מענטש אלע וואס לעבט אין די מענטש כללי יא טראכט איין וועג איז דא אלע סיבות אין די וועלט ס'מאכט אינגאנצן סענס גאנץ לאדזשיקלי אזוי דאס איז ריכטיג. נאר אז נאר דאס איז ריכטיג, און ווען די אנדערע מענטש, די אנדערע וואויס, די אנדערע מיינונג, איך ווייס נישט, איז ווען יענץ איז אין טשארדזש, ווען יענץ רעדט, איז וואס יענער זאגט, און וואס קען זיין די קאמפליט אפאזיט פון די פריערדיגער האט געטראכט, איז די צווייטע, דאס איז ריכטיג, דאס איז אויסגעהאלטן, דאס שטימט, נאר דאס און נישט יענץ. ס'איז זייער פראסטרענינג. וויאזוי, וואס איז די אויספיר פון די שאלה? וויאזוי געבט מען זיך א עצה מיט דעם? אדער וואס, וואס זאל מען טון אין אזא פאל? וואס ליינט נישט? וויאזוי העלף איך זיך אליינס צו אויסקלויבן די ריכטיגע זאך? די ריכטיגע די ריכטיגע מהלך? נאר איין, דאס איז ריכטיג און יענץ נישט. ווייל דו רעדסט דיך ווען ביידע שטימען נישט. ביידע יעדע איינס איז שטימט אינגאנצן פאר זיך, אבער ביידע אינאיינעם קענען דיך נישט זיין. וואס האב איך צו טון אין אזא פאל?

ניין וואס איך וואלט יענעם געבעטן איז דאס זאל איך זיין א משל אן עקזעמפל יא. סאו יעצט קען מען טרייען צו קריעטן א עקזעמפל, קענסט אויפקומען מיט א עקזעמפל פון דעם? וואס טראכסטו?
נו יא ס'איז ער, דאס איז דאך די עקספיריענס. וואס איך טראכט?
מיר קומט ארויף, איך האב עס געוואלט אנקוקן פון אפאר וועגן, די ערשטע זאך קוקט מיך אויס אז ס'איז אז די סאבדזשעקט דא איז בלעק ענד ווייט טינקינג. אקעי. אז באמת זענען קען אלעס קען מען אלעס אינטעגרעיטן מיט אלעם אבער ס'דא זייער א שטארקע רייט ראנג בלעק ווייט גערעכט נישט גערעכט טייפ אוו טינקינג וואס קריעיט דעי דיסטרעס אדער דעי אישו וואס דעי מענטש פרעגט.
אקעי.
אין אנדערע ווערטער, אויב יענער זאל מצליח זיין צו קענען דעוועלאפן אביסל מער אינטעגרעיטעד גרעי אדער קאלערפול טינקינג, דעמאלטס גייט יענער קענען מער מאכן סענס און מער אינטעגרעיטן און ס'גייט שטימען סך מער ביידע זאכן. איך פיל ווי די אישו איז נישט אזוי שטארק מיט די thoughts אדער די אישוס וואס זענען רייט אדער ראנג, ווי מיט די גאנצע נאושען, די גאנצע קאנצעפט, די גאנצע וועג פון טראכטן אז דאס איז רייט און דאס איז ראנג, און ווען איך טראכט פון די זייט איז דאס רייט און יענץ ראנג, ווען איך טראכט פון יענע זייט איז דאס רייט און יענץ ראנג, אפשר איז דא אביסל רייט און אביסל ראנג אין ביידע פון זיי, און איך קען קריעטן אביסל מער א אינטעגרעטיוו און אביסל מער א קאלערפול. יו נאו וואט, לאמיר גיין צו די נעקסטע, נעקסטע וועג וויאזוי איך טראכט עס צו עקספלעינען איז. לאמיך א רגע נאר צוריק אויף דעם לגבי, לגבי די בלעק ענד ווייט טינקינג, יא?
יענע טענה'ט דאך אבער אז יעדע איינס פאר זיך ווען מען איז דארטן מאכט אינגאנצן סענס. דאס אליינס איז די בלעק ענד ווייט טינקינג. לאמיך זעהן, ווען דו ביסט אין די זעך און דאס מאכט אינגאנצן סענס, בשעת דו ביסט דארט, טשעלענדזש די מאכן סענס טייפ אוו טאוט וואס דו האסט אויף די צד. יא, ווייל ס'איז דאך דא א אנדערע צד וואס מאכט אויך סענס. איך פיר אויס דיין פוינט, ניין? יא, יא, אין אנדערע ווערטער, דו גייסט דאך א מינוט ארום אדער אין צוויי מינוט ארום אדער אין א וואך ארום גיין צו דעם אנדערן זייט און די אנדערע זייט גייט מאכן קאמפליט סענס, אבער דו טענה'סט אז דו קענסט דאס נאר טון ווען דו ביסט אין איטש thought, האו אבאוט דעט איי אינווייט יו טו לוק עט טינגס? פון א דייעלעקטיקל וועג פון טראכטן, לייק, סתירה'דיגע זאכן קענען האלטן, דאס און דאס זענען ביידע אמת, און איך זאג נאך מער, דער שואל זאגט נישט אז דאס איז אמת און דאס איז נישט אמת, ס'איז דא עפעס א ריזען וואס שטופט מיך צו זאכן וואס איז נישט אמת, דער שואל זאגט קלאר, איך אליין בין אוועיר אז איך האב וועגן ווי אזוי איך טראכט אז יענץ איז אמת, און איך האב וועגן ווי אזוי איך טראכט אז יענץ איז אמת. נו,
נאר נאר ס'איז זייער פאלערייזד, ס'איז זייער צעטיילט, איך טראכט נאר אז דאס איז אמת ווען איך טראכט נישט פון יענץ, און איך טראכט נאר אז דאס איז אמת ווען איך טראכט נישט פון יענץ, מיין אינוויטעישן איז, האו אבאוט אז דו טרייסט צו טרעינען דיין מיינד צו האבן אויך די מחשבות אפילו ווען דו טראכסט צו טשעלענדזשן. די מחשבה, לאמיר זאגן, יא, וויאזוי האסטו געזאגט? מחשבה א', אקעי, איז רייט, מחשבה ב' איז דעמאלטס ראנג.
יא. אבער א מינוט נאכדעם גייסטו גיין צו מחשבה ב' און דו גייסט זאגן מחשבה ב' איז רייט, און מחשבה א' איז ראנג. האו אבאוט יעצט ווען דו ביסט אין מחשבה א' און דו טראכסט אז מחשבה א' איז ראנג, טראכט שוין יעצט אז מחשבה א' איז אפשר ראנג, אזויווי דו גייסט עניוועי טראכטן באלד. אהא.
סאו עס איז אויך די עמפעסיס אין, כ'ווייס דו ווייסט דו טוסט עס מסתם בכוונה, אויף די אייגנטליכע שאלה, מיט די אויספיר פון די שאלה, וויאזוי ווייס איך וואס כ'האב צו טון, דו אדרעסט מער וואס דו קוקסט אן איז די קאוז, די שורש, פון וואו די עצם טראכטן קומט. ווייל די שאלה איז למעשה וואס זאל איך טון?

האסט דערמאנט פארטיגע עריכה, האט איך טאקע געוואלט פרעגן, האסט דערמאנט אז דא איז א מושג ווי טראכטן סתירות, אויף ביידע סתירות, וואס הייסט? אז א מענטש זאל זיך ארום טראגן מיט סתירות? יא, איך בין אויך א גוף און איך בין אויך א נשמה, איך בין איך בין אויך אויף. איך טוה גוטס און דא און דארט מאך איך אויך מיסטעיקס, און די גוטע זאכן זעען נישט אויס גוט, און די פאקט אז איך האב גוטע זאכן. מאך נישט אז די מיסטעיקס ווערן לטובת דעם נישט אלס מיסטעיקס. און נישט וועגן איך האב געמאכט א מיסטעיק מיינט עס אז ס'איז ריכטיג די מיסטעיק. און אויך נישט אז איך בין אפגעפרעגט. און אויך נישט אז איך בין אפגעפרעגט.
אהה. עקזעקטלי. סאו קענען האלטן מערערע זאכן. און נאך א פוינט וואס קומט מיר ארויף זייער שטארק איז די איידיע פון די IFS וועג פון טראכטן. יא, ס'האט מען שוין אסאך מאל גערעדט. IFS סטענדס פאר אינטערנעל פעמילי סיסטעמס. בעיסיקלי יעדע מענטש האט אין זיך א גאנצע מערכת, א גאנצע משפחה אינעווייניג מיט. מיט מיט א יושב ראש מיט א מנהל מיט א פייער לעשער מיט מיט געפייניגטע חברה מיט זויערע חברה פרייליכע חברה טרייבערס בארואיגערס כל מיני אפטיילונגען אינעווייניג אין די משפחה ס'איז דעפענעטלי אסאך פאן אין די בעגינינג מעיבי איז עס ווייניגער פאן לייק ווען א מענטש כאפט לייק איין מינוט. ס'גייט אזוי, ווען די סיסטעם איז אנגעלייגט, און דו האסט זייער אסאך פארפייניגטע חברה אינעווייניג אין דיין סיסטעם, דעמאלטס איז דא אסאך סתירות, אסאך פאלעריזעישאן, אסאך בלעק ענד ווייט טינקינג, דער וויל זיך שטערקן און יענער וויל זיך שטערקן, אבער ווי מער דו ביסט מצליח צו באפרייען דיין סיסטעם, אויף די IFS לענגוויטש צו אנבורדענען דיין סיסטעם, איז וואס ס'געשעט איז אז ס'ווערט הארמאני,

דאמינענט משונה'דיגע שטארקע פאוערפול פארט וואס די פארט זאגט אים איז טרייט צו אכטונג געבן אגאנצן צייט אז ער זאל נישט ארבעטן לריק ער זאל זיך נישט איבערארבעטן ער זאל נישט ארבעטן קיין עבודה ספאריך ס'איז א מורא'דיגע מורא'דיגע פאוערפול פארט און עד כדי כך עס איז שוין געגאנגען מורא'דיגע אבסעשאנס. עס איז שוין וואטעווער, ס'איז אויך קאמפליקעיטעד צוזאמען מיט א ocd פון פארוואס בכלל ארבעט, לייק די באטאם ליין כאילו פון יענע פארט איז אז מ'דארף זיין א גאנצע טאג אין בעט, ווייל פארוואס ער וויל בכלל נישט ארבעטן אין די וועלט, ער וויל זיך בכלל נישט אנשטרענגען, פארוואס האט די אייבערשטער בכלל געדארפט באשאפן די וועלט, און פארוואס האט ער געדארפט האבן מצוות, און פארוואס האט ער, ער וואלט ווען געקענט, לייק כל מיני, דאס איז שוין די אנגעלייגקייט פון דעם, אבער א לעוועל פאר דעם איז עס אז די פארט גייט טוהן וואס ס'קען אז ער זאל נישט ארבעטן שווער, גייט טוהן און ער גייט אפילו נישט טראכטן און ער גייט זיך אפילו נישט רעכענען מיט די אנדערע פארטס פון די סיסטעם, ער האט זיין אדזשענדע אויף א מורא'דיגע מורא'דיגע שטארקע פאוערפול נויזי וועג, לייק ער לאזט אים נישט גיין צו די ארבעט, ווען ער גייט אין ארבעט לאזט ער אים נישט ענדשויען די ארבעט, לאזט אים נישט זיין קריעטיוו, אפילו זיין בעל הבית וויל אים מאכן. מענעדזשער פון די פלאץ אדער פארטנער פון די גארנישט לייק ער האט א גאנצן טאג ער ציטערט און אנדערע זאלן קומען אויפקלינען זיין מעס און און ער גייט פילן ווי ער האלט עס נישט אויס און ער גייט זיין העלפלעס און כל מיני אנגעלייגטקייטן אין די סיסטעם וואס ס'מאכט זיין לעבן זייער זייער שווער און לאמיר זאגן אויב אונז ארבעטן וויטין די IFS פראטאקאל די וועג וויאזוי IFS גייט צו צו א בירדענד פארט איז אז איך גיי טרייען צו בויען א קאנעקשאן מיט די פארט, נישט איך, איך גיי טרייען צו העלפן דעם קלייענט בויען א קאנעקשאן מיט זיין פארט, מען רופט עס סעלף טו פארט רילעישאנשיפ, לייק פון די רואיגע אמת'דיגע שיינע ריינע חלק פון דיין נפש פון דיין נשמה, נשמה שנשאתה בקרבי טהור היא, פון דארט קוק אויף דעם חלק וואס איז זייער צודרייט און זייער אנדרייעדיג אז דו זאלסט נישט זיך איבערארבעטן, און לאמיר זען וויאזוי דו פילסט טויארדס די פארט, ס'איז דא א גאנצע מהלך וויאזוי אונז טוען עס, און בעיסיקלי אונז גייען אויסהערן די פארט, וואס ווילסטו? פארוואס ביסטו דא? פארוואס ביסטו דא?
וואס האסטו מורא גייט געשען אויב דו גייסט נישט זיך אזוי שטארק אנשטרענגען? ווען האסטו אנגעפאנגען טון דיין דזשאב? ווי אלט ביסטו היינט? ווי אלט האלסטו איז דיין קלייענט היינט? כדי דו הייבסט אן פארשטיין און אויסהערן זיין סטארי, ביז ער גייט צוריק און ער גייט זיך דערמאנען אז ער איז געווען אין ישיבה קטנה און דארט האט ער געטרייט זייער שטארק זיך אנצושטרענגען צו לערנען,

ס'האט אים אויסגעקרעכט אין עפעס א געוויסע וועג מענטעלי, און ער האט מורא'דיג שטארק געסאפערט פון דעם מענטל עפיזאד וואטעווער ער האט געהאט, און לעקאוויט דעם האט זיין סיסטעם פראדוסט א פארט פון מער גיי איך נישט ארבעטן שווער און פאר גארנישט, וועגן ס'האט עניוועי גארנישט געהאלפן, ווייל אפילו אויב יעדער איינער האט אים ארויפגעקוקט דעמאלטס האט ער אבער נישט אינדזשויט די פעקט וואס יעדער האט אים ארויפגעקוקט וועגן ס'איז נישט געקומען פון א עכטע עכטע פלאץ און און וויבאלד ער האט עס עניוועי נישט אינדזשויט און ער האט אויך געהאט די מענטל עפיזאד וואס ער האט געהאט לכבוד דעם ממילא סא אין אנדערע ווערטער וואס איך וויל דיך ווייזן דא אז ס'איז זייער קאמפליקעיטעד און זייער בורדענד סא וואנס דו הייבסט אן אויסהערן די סיסטעם און דו הייבסט אן רעדן מיט די פאר דו אפדעיטס די פארט אז ס'איז שוין אריבער אפאר יאר פון דעמאלטס און היינט איז ער שוין אין די ארבעט און ער האט שוין נישט אזוי שטארק די ניד אז מ'זאל אים דארפן זעהן וועגן מ'זעהט אים עניוועי ער איז חשוב ער איז מצליח ער טוט ער ארבעט און און היינט איז די פארט אז שטאטס נעמען ראטעווען ברענגט אים עס אראפ, אין אנדערע ווערטער די פארט גייט ווייטער דא זיין אבער איך גיי מאכן אביסל לייכטער די בורדען וואס די פארט שלעפט פון וואס ער איז דורך געגאנגען יונגערהייט. די פארט האט פארנומען א חשובע פאזישען אין די קאמפאני וואס עס איז יענע מענטש יא ווייל עס האט אויסגעפעלט, ער האט געדארפט שפילן די ראל. באט די רול פעלט שוין נישט אויס, און ער איז געבליבן ווייטער מיט זיין דרייוו, סאו לייגט ער עס אן זיין ארבעט, די פארט לייגט אן זיין ארבעט דארטן ווי ס'פעלט נישט אויס און ווי ס'שטערט נאר, אקעי. און די גאנצע זאך איז ווייל די פארט שלעפט זיך נאך מיט מיט א אלטע בורדען. אלטע פעקל.
און אויב די קענסט אפליידיגן דעם פארט פון די פעקל וואס ער שלעפט ארום, קענסט אים באפרייען, קרוב אל נפשי גאולה, זאל אים זיין גאולה פרטית, גייט ער ווערן רואיג, און ער גייט קענען אפערעיטן נארמאלער, ער גייט קענען אפערעיטן רואיגער. אקעי, סאו צוריק צו די שאלה דא, אז האסט אנגעהויבן אז דו קוקסט עס אן אביסל. אז א אם אם איי, סאו סאו צוריק צו די שאלה דא, אויב די צוויי פארטס זענען זייער בירדענד פארטס, דעמאלטס גייען זיי מער ליידן, דעמאלטס גייען זיי מער זיך פייטן איינער מיט די אנדערע און טרייען איבערצונעמען איינער די אנדערע,

צו האלטן אין טשעק.
אקעי, סאו די תירוץ אויף די שאלה איז אז מען דארף זיכער מאכן אז די שאלה ווערט שוואכער. דאס איז די, יא, דאס וואלט געווען מיין צוגאנג, לייק איך וואלט ווען נישט געטרייט צו קאלודן מיט דעם, מיט די וואויס אינעווייניג פון רייט ראנג. יא. ביזט נישט מתערבב מיט זיי? איך וויל נישט מתערבב מיט זיי, ניין, איך וויל עס טשעלענדזשן, און איך וויל אינטראדוסן אביסל מער קאלער, אביסל מער גרעי, אביסל מער דיאלעקטיקל, קענען הענדלען צוויי דיפרענט און כמעט סתירה'דיגע מחשבות. יא, אקעי.
ס'אקעי טאמער דו האסט סתירות, אדער אנדערע שאלות וואס באדערן דיך, וועגן ענינים וואס באדערן דיך, קענסטו שיקן א שאלה צו יוסף זאב, א טעקסט אדער א קורצע קלארע מעסעדזש אויף טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר. טערעפיסט יוסף זאב בראווער, טרי פאר סעווען פאר סעווען זירא עיט וואן פייוו וואן, א גרויסן שקויעך.
שקויעך ע פ איינקעס.